Wel, croeso cynnes i bawb sydd wedi ymuno â ni heno ar gyfer Her Gyfieithu 2021 a hefyd cyfle i ni ddathlu can mlwyddiant

mi fyddwch chi yn clywed y cyfieithydd yn yn cyfieithu ni. Mae gennym ni nifer fawr o siaradwyr heno, nifer fawr yn cymryd rhan heno, a phobl o fwy nag un gwlad wedi ymuno â ni. Felly, dyn ni'n arbennig o falch o gael cwmni dau berson yn enwedig, sef enillydd Her Gyfieithu 2021 a hefyd y bardd gwreiddiol, Samira Negrouche. Hi gynigodd i cherddi hi wedi i ni fynd ati hi i ofyn iddi hi roi cerddi i ni ar gyfer Her Gyfieithu 2021. Ac fel, fel gwyddoch chi, bob tro Ar gyfer yr her gyfieithu, mae yna bartneriaeth eang o bobl yn dod ynghyd. Mae Cyfnewidfa Lên Cymru yn sylfaenydd ar gyfer y gystadleuaeth yma. Hefyd, ers nifer o flynyddoedd bellach, Llenyddiaeth ar Draws Ffinia a Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Abertawe, Erbyn hyn, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a hefyd wrth gwrs, Wales Pen Cymru. A da ni'n ddiolchgar hefyd i Gyngor y Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth i waith nifer o'r partneriaid yma yn y maes i hyrwyddo cyfieithu llenyddol yng Nghymru ac i gyfnewid rhwng Cymru a'r byd. Mae nifer o'n siaradwyr ni heno'n cynrychioli y bartneriaeth eang yna. Ac hefyd, bob blwyddyn, da ni yn dewis un iaith neu un cyd-destun llenyddol a gwleidyddol a chymdeithasol fel ffocws i'n her gyfieithu ni. Ac wrth i ni gynllunio ar gyfer Her Gyfieithu 2021, roedden ni'n awyddus i edrych ar y byd Arabaidd, A dyna yn y bôn pam yn bod ni wedi troi at y bardd Samira Negroush, sydd yn deud bod ganddi hi dair mamiaith, sef Arabeg, Ffrangeg a Tamazicht, sef yr iaith frodorol um, yn y rhan yna o Algeria ac rhan eraill o Ogledd Africa hefyd. Felly, mi oedd troi at Samira yn rhan bwysig o'r hyn yr oeddem i eisiau ei weld fel cyfnewid rhwng Cymru a'r byd, a hynny drwy gyfrwng barddoniaeth. A hon ydi un o'r cystadlaetha barddoniaeth, cyfie, uh, cyfieithu barddoniaeth prin sydd na, lle nad ydy'r cyfuniad yn gyfuniad rhwng y Gymraeg a'r Saesneg. A deud y gwir, hon ydy'r unig gystadleuaeth gyson sydd yna i gyfieithu i'r Gymraeg o wahanol ieithoedd ar draws y byd. Felly, cyn mynd ymhellach, dwi jyst am roed un gair byr um, ar ran y dirprwy weinidog ar gyfer y celfyddydau a chwaraeon yn Llywodraeth Cymru, uh, Dawn Bowden, sydd am ddymuno'n dda i ni ar gyfer yr seremoni heno, ond yn anffodus ddim yn gallu ymuno â ni. Dyna ni'n ddiolchgar iawn iddi hi am ei chefnogaeth i'r digwyddiad yma. Felly, heb gystadleuaeth, heb uh, heb feirniad, does dim modd cynnal cystadleuaeth. Felly, y, gamp, y, y, y, y, y fraint gyntaf gen i heno ydy cyflwyno beirniad her gyfieithu 2021, sef Sian Melangell Dafydd, sydd yn adnabyddus yn ei hawl ei hun fel awdur ac fel bardd, fel cyfieithydd ac fel beirniad llenyddol, darlithydd ac hefyd yn olygydd ac yn genolygydd ar gylchgronau llenyddol. Felly, Siân, mae'r llwyfan i ti. O, Elin, diolch am y cyflwyniad a mae'n fraint a gweld y, y wynebau rhai yn gyfarwydd yn ymddangos o'm mlaen i ar y sgrin os wetha i bawb. Ac felly, heb oedi, mi wna i symud ymlaen at yr adroddiad cwta iawn dwi di i'w baratoi, um, sydd yn rhoi chydig bach o flas um, i bawb o'r mwynhad dwi wedi cael um, o feirniadu'r gwaith yma. Dwi wastad yn dweud mae um, gwaith cyfieithydd ydy'r darllenwr mwyaf um, agos at ddarn o lenyddiaeth, ond dwi hefyd wedi profi um, bod hynny yn rhan o fraint y beirniad hefyd, achos dwi wedi cael um, uh, y profiad o ddarllen y lleisiau amrywiol sydd yn codi o fod yn gweld cynnyrch cystadleuaeth. Felly dyma ni i chi. Rwy'n y gerdd gyntaf i mi ddarllen gan Samir yn y grwys oedd Qui parle, a hynny yw pwy sydd yn siarad neu pwy sy'n siarad. Ond i mi ddarllen y gerdd drwy gyfrwng cyfieithiad gwych Marlin Hacker yn gyntaf, ac felly roedd mwy nag un llais yn siarad ar yr un un pryd, roedd Ffraneg, Algiers, y bardd a Saesneg y cyfieithydd, yn ogystal â'r

o, dawell, do, o dawelwch. Her y beirniad yn y gystadleuaeth hon oedd mynd ar drywydd swyn, sain, safle geiriau, drama geiriau a throad y seibio tawelwch yn, yn y gwaith pan oedd yn ymddangos yn y Gymraeg. Rhaid dweud ein bod ni wedi dewis tair cerdd oedd yn sialens aruthrol lenni o gyfres uh, César de Fortune. Gofynwyd am gyfieithiad o'r tair gerdd gyntaf yn unig. Y mae'r tair yn manteisio ar y gofod rhwng geiriau a'r dudalen. Os erys y cyfieithydd yn gaeth, yn, y gaeth i'r patrwm uh, gofodol ag A hynny dyn ni'n gweld yn y, yn y gwreiddiol, mae yna orfod na all y cerddi lifo efo'r un bwrdwn deallusol a cherddorol a beth dyn ni'n gweld yn y gwreiddiol. Mi gawson ni bum cyfieithiad a bob un o'n nhw yn gri iawn mewn ffyrdd gwahanol, falle yn gwneud yn, yn swyddi yn arbennig o anodd. Alla i ddweud efo balchder um, hynny am um, yr amrywiaeth uh, dewisiadau dwyll iawn gafwyd yn y gystadleuaeth. I ffigenwen nhw oedd ardwyniad, beryl, cath y nos, tarwau a tempo. Ar ddechrau'r gyfres yma gerddi, dyfynnir o L'homme approximatif gan Tristan Zara, gan Samir Enegrush, a, a dyfyniad cwta yw hyn. homme, un peu animal, un peu fleur, un peu métal, un peu homme. A fel yna, a'i lafargannu a'r diffyg atal nodi sydd yn y linell yna. Dim un full stop a dim un coma. Ac i roi syniad o'r ystad eang o leisiau a gyflwynwyd yn y gystadleuaeth gan ein cyfeithwyr ni um, ar gyfer y, y, y tri gair yn pwy animal, felly uh, cymal go syml fyddwch chi'n meddwl, mi gafwyd gronyn anifail, lled anifail, dipyn o anifail a dau rhannol anifail. Cafwyd amrywiaeth um, yr un mor eang o deitl y gyfres hefyd a dyna lle dyn ni'n dechrau ar y sgwrs fel petai am dewisiadau ynghylch sut yn hytrach na phwy sydd yn siarad y cerddi. Um, yn y drydydd gerdd yn arbennig ceir bob cywair lleisiol posib fel ateb i'r her, o'r ffurfiol feiblaidd hyd at y cyfarwydd. Mae'r mwynhad beirniadu um, yn dod o'r llefydd lle does na ddim tebygolrwydd o gwbl rhwng y cyfieithadau, gan yng ngorfodi i glosio at fy iaith fy hun ac hefyd um, yn byw ac ailadrodd y gwaith gwreiddiol, yn fras yn gorfodi fi i ofyn cwestiynau. Yn y gerdd gyntaf, mae'n enghraifft yn codi uh, o hyn yn y geiriau. Un solfège sans bruit. Wen, ceir traddodiad o sofa uh, yn ysgolion neu ysgolion syl yng Nghymru, yn sicr yng ngho i, uh, sydd yn cydseinio'n hyfryd efo'r defnydd, defnydd o solfège wrth i'n cerddoriaeth yn yr iaith Ffrangeg hefyd. Dyma le gymarol saff rhwng y ddwy iaith. Ond, yn y cyfiegdadau, mi gawn ni so fa myd gan ardwyniad, so fa heb yr un smic gan Beryl, so lleisio di sain gan Cath yn Ws, so fa, so fa myd gan toro, taroau a ceror, cerddoriaeth di sain gan Temco. Dyn, da chi'n gweld yr holl bosibiliadau posib sydd yn codi yma. wrth droi at yr ail gerdd, ro'n i yn wir disgwyl gweld honno fel rhyw fath o brawf litmus um, gyda um, rhan o'r gerdd sydd yn ymddangos fel rhestr o ailadrodd fel petai'r siaradwr yn poeri geiriau bron. Mi ddarllena i uh, y pwt yn Ffraneg cyn dod at yr opsiynau amrywiol mae gawsgafwyd yn y Gymraeg.

y gerdd yn Gymraeg, pa un gair. Pa air bydde yn dal perfformiad, y cwestiynu a'r ymosodiad geiriol. Mi gawn ni anweddustra gan tempo. Anlladrwydd neu yr anlladrwydd gan Cath y Nos a Gadwyniad. ffieidra gan taroau, a mae hynny'n dod â ni yn agosach, agosach at bwriad y gwreiddiol er bod taroau yn achosi oediad yn y gair ei hun yn ffieidra. Yna, mi ddarllenis i fersiwn Beryl, a dyma glywed iaith syml yn pefrio. A oes llygaid yn y byd hwn, clustiau yn y byd hwn, a aned o'i heneidiau yn agored i dderbyn pethau ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd. Rhan o Beryl yn dewis ansoddair yn hytrach na berf. Ac er hynny, yn dod yn agos at, at wirionedd a drama um, y gerdd gwreiddiol. Hefyd, mae, uh, mae'r fersiwn yma, uh, byddech chi ddim yn, yn ymwybodol ohono fo wrth gwrs wrth glywed, ond mae Beryl wedi torri linell gynnaf, gyntaf yn y dyfyniad yna, gan fod angen saib naturiol yn y Gymraeg, a does yna ddim atalmodi yn y gwreiddiol. Ac felly, drwy ddod â saib naturiol hefo llinell newydd, da ni'n cadw at sylwedd a rhesymeg y gwreiddiol. Felly torri rheolau er mwyn cadw at y rheolau fel petai. Ond dim ond cipolwg um, sydd yma o'r mwynhad dadansoddol geis i wrth feirniadu eleni. Ond gallwch chi weld eisoes, dwi'n siŵr fod yna un cyfieithydd yn serenu. Beth am i ni ddod yn ôl felly at deitl y casgliad, Six arbres de fortune autour de ma baignoire. Mae yna gair ffortiwn na achosodd y nifer fwyaf o gwestiynu wrth uh, gyfieithu y teitl. Dros nos oedd coed a'r dwyniad a tempo hefyd. Coeden ffawd oedd gan cath y nos, Coeden nawn ar tro gan Taro Owain. A mae'r holl ystyron yna yn ffortwn, yn arbennig ffortwn y teitl, fel mae uh, Rado de Fortune yn rafft dros dro, fysach chi'n deud makeshift raft yn Saesneg. Mae o'n rhywbeth wedi ei wneud ar frys, na fydd o ddim yn para, ond yn gwneud y tro gobeithio. Ond mae e hefyd yn wrthrych wedi ei daflu at ei gilydd efo lwc, gan adael popeth yn wylo ffawd. A mae'r cyfieithiad mwyaf heriol a hyderus o'r teitl yn rhoi chwe choeden un nos. A hynny yn mynd dan groen yr holl ystoron gwreiddiol ffochtin, a mae o hefyd yn rhoi i ni ddatrasiad sydd rhywsut yn hynod Gymreig. Fe balch iawn ydw i lenni yn cael y cyfle ar fraint o roi gwobr yr her gyfeithi i awdur y geiriau hynny. Dyma gyfeitydd gofalus sydd wedi mentro ac wedi canfod cymalau syml, mentioned and was discovered simple, inspiring phrases which allowed Samira's words to transfer ag i'r ddau lais yna fodoli hefo'i gilydd. Felly, llongyfarchiadau mawr i Beryl.
Diolch yn fawr iawn, Siân. Mae'n hyfryd clywed beirniadaeth mor dadansoddol. Mae yna lawer i gymryd i fewn yn fanna. Ac wrth gwrs, da ni ddiolchgar iawn i'n partneriaid o'r pedwar gwynt sydd yn cyhoeddi y, y, y feirniadaeth honno yn ei chyfanrwydd ac yn cyhoeddi y cyfieithiadau buddigol. Felly, draw a a phawb at wefan o'r pedwar gwynt i gael mwynhau y feirniadaeth eildro ac hefyd i gael gwerthfarogi yr cyfieithiadau. Felly, Beryl, wel, mi fu o Beryl a minnau ar y radio yn gynharach heddiw um, yn siarad ar raglen uh, Fôn Roderick uh, dros ginio'r BBC Radio Cymru. Tua 20 munud i un os ydych chi eisiau gwrando nôl. Ond Beryl yw Robin Farrar ac mae Robin yn medru ymuno â ni heno. Mae Robin yn diwtor iaith llawrydd ac ar hyn o bryd mae Robin yn byw yn Rambouillet ger Paris. Un o ochrau Mynydd Llandegau ger Bangor ydy o yn wreiddiol ac wedi fagu ar aelwyd ddwyieithog yno. Mae gefndir o o ran ei radd mewn mathemateg ac wedyn mae Robin wedi ymddiddori cryn dipyn mewn materion amgylcheddol ar hyd y blynyddoedd ac wedyn wedi troi yn fwy diweddar at faes ieithoedd. Mae Robin yn enw cyfarwydd fel ymgyrchydd uh, Cymdeithas yr Iaith ac uh, hefyd wedi bod yn gadeirydd y mudiad ac yn ysgrifennydd am gyfnod. Ers 2019, mae o wedi symud i fyw i Ffrainc. Uh, diddordeb mewn ieithoedd wrth gwrs yn parhau, athro ac yn gyfieithydd erbyn hyn. Ac mae Robin yn dweud nac wedi hogi sgiliau yn yr iaith Ffrangeg drwy fyw bywyd yn yr iaith honno y mae o, gwneud gwahanol weithgareddau. Ac wrth gwrs mae Robin yn siarad uh, rhywfaint o bwyleg hefyd, a dwi a Robin wedi cael ambell i sgwrs mewn basgeg hefyd erbyn hyn. Felly, sorion ac Robin, llongyfarchiadau Yy gwresog iawn iawn i ti. Ond cyn i ni droi at Robin ma' rhaid i ni droi at yr rhai sydd yn mynd i wobrwyo Robin yn ffurfiol. Felly ga i ofyn yn gynta i Geraint Parry o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru i wobrwyo un o'r gwobra i Robin.
Wel, llongyfarchiadau mawr i ti Robin ar ennill uh, Her Gyfieithu 2021. Oedd hi'n galonogol iawn clywed Sian yn dweud i hon fod yn gystadleuaeth gre a bod cyfieithiad Robin o gerdd Samira wedi uh, i swyno hi. Dwi'n siŵr yn bod ni gyd yn edrych ymlaen at glywed Robin yn sôn am ei gyfieithiad ac yn darllen y gerdd yn y man. Uh, ga i ddiolch i, i Sian am ei beirniadaeth ardderchog ac i bob un o'r cyfieithwyr a fentrodd gyflwyno'i gwaith yn y gystadleuaeth hon. Da ni fel cymdeithas yn falch iawn o noddi ffon yr her gyfieithu unwaith yn rhagor eleni. Da ni wedi bod yn gwneud hynny rwan ers nifer o flynyddoedd a uh, hir dwi'n gobeithio y parhaid hynny. Uh, ac wrth wneud hynny, mae'n bleser gennym ni gydnabod gwaith crefftus uh, Elis Gwyn sydd unwaith eto eleni wedi naddu'r wobl, wobr unigryw hon o ddarn o goedyn mae wedi dod o hyd iddi hi yng nghyffiniau ei gartra yn Llan, Llanystumdwy. Mae'n ffon wirioneddol hardd, diolch yn fawr i Elis. Wel Robin, dwi'n gwybod sut o'n i'n mynd i wneud hwn yn fama de, ond uh, dyma ni'r ffon beth bynnag. um, uh, uh, o, o, o waith Elis. Um, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn um, at uh, y cyfle i drosglwyddo hon i chdi'n fuan iawn pan ddaw y cyfle i ni gyfarfod uh, yn, yn, yn rhywle uh, uh, yn y cyffiniau yma pan fyddi di'n ôl yng Nghymru. Beth bynnag, llongyfarchiadau bresog i ti ar dy gamp. Diolch yn fawr iawn, Robin. Uh, Robin, diolch yn fawr iawn, Geraint, mae'n ddrwg gen i. Ac uh, diolch yn arbennig i, i Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru am noddi'r ffon yma fel mae ma Geraint yn dweud ar hyd y blynyddoedd ac i Elis Gwyn am i, am i waith crefftus arbennig iawn. Mae'r

Um, yn credu bod e'n weddus bod Abertawe yn noddi'r gystadleuaeth. Mi'n dod nawr atoch chi o seminar ar y ddrama ac o'n i'n annog myfyrwyr i, i ddarllen llawer o lyfrau ar farddoneg a hynny wrth gwrs yn gwneud fi feddwl am, am J. Gwyn Griffiths a'i gyfieithiad o uh, barddoneg Aristoteles, Ceri Davies yn yr un maes cyflwyno'r clasuron i'r Gymraeg A os neidiwn ni at genedlaeth fwy diweddar, Rhianedd Jewell, a nath gychwyn i gyrfa yn Abertawe, bellach yn Aberystwyth wrth gwrs, mae llyfr hi, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu, yn, yn gyflwyniad gwych i'r maes yma, yn sôn am estroneiddio, domestigeiddio, a hefyd Hannah Sams yn fwy diweddar uh, yn llên Cymru, yn annog pobl i ystyried cyfieithu dramâu o'r Gymraeg i ieithoedd lleiafrifol eraill. Uh, yma hefyd yn Abertawe wrth gwrs oedd prosiect Dafydd ap Gwilym, a, a nid jyst yn adran y Gymraeg, llawer uh, hefyd yn yr adran ieithoedd modern, yn enwedig yn y Ffrangeg, pobl fel Derek Conan, uh, Andy Rothwell wedi ymroi i faes cyfieithu. Ac wrth gwrs, os ni'n sôn am Jay Gwyn Griffiths a chyfieithu clasuron, uh, yn, yn fwy diweddar nawr ni'n gorfod meddwl am Tom Cheeseman a sut mae e a rhai eraill yma wedi arloesi gyda chyfieithu llenyddol a chymorth cyfrifiadurol. Felly, digon gweddus yw i dwi'n meddwl bod Abertawe yn noddi'r gystadleuaeth a llongyfarchiadau mawr, llongyfarchiadau mawr i ti Robin ar y gerdd, dwi'n disgwyl mlaen i ddarllen y gerdd.

mynegiant creadigol yn yr iaith. Felly, troi rwan at Robin, a chyfle i ti ddeud ambell i air, Robin, ar ôl i bawb fod wedi cael dy longyfarch di, ac eithrio wrth gwrs Samira, mi geith hi chyfle yn y funud. Ond diolch yn fawr iawn i ti bod chdi wedi gallu ymuno efo ni heno,

Lle yn neud ambell i sylw wedyn. Ond, ond diolch yn fawr uh, i, i bawb am, am i sylwadau caredig um, felly. Ar ein pennau, mae cysgod fertigol sy'n dirgrynu. Cysgod sy'n clecian ar ein pennau. Chwibanu dirgel ar y gwastatir cras ar ein pennau trymlwythog. Ac wrth iddo chwibanu, heb fod disgwyl iddo chwibanu, â'n pennau'n grwnan, to concrid sy'n rhoi lloches i'n hwyliau, ein hochrau byrbwyll ar y platfform unnos, cysawd wedi ollwng yn niwloedd y synhwyrau. Dwyt ti ddim wedi gadael y llongddrylliad llychlyd. Mae'r cysgodion fertigol yn rhedeg ar ymylon y twyni, y lygaid wedi lapio y tu ôl i'r drych crwm, amddiffyniad ansicr rhag golau uwchfioled. Nodau du ar ymylon y twyni, sawl ffa heb yr un smyg. Dwyt ti ddim wedi gadael y llongddrylliad llychlyd. Cysgod fertigol, wedi blannu yn y gwastatir cras wyt ti'n ei ddyfrio ag addewidion. Yr organ fetel sy'n dirgrynu ar ymylon yr ysgyfaint ar y platfform concrid lle mae'r alawon yn adseinio'n groes. Amddiffyniad ansicr ar gyfer totem un nos. Yn yr ardd gerrig, mae dyn mud yn dawnsio, marnad anhysbys. Bydd dyn byddar, yn ôl y sôn, yn hau camau digonedd a chylchoedd fel yr haul. Chafodd o mo'i eni i glywed y byd yn mynd ar dân. A oes lle a ddaeth i'r lan a'r gopa anghofedig, lle na all y newyddion mo'i gyrraedd? lle na allid rhegdybio'r newyddion, lle na ellid synhwyro'r newyddion. A oes adwy mewn amser nad yw'n disgwyl hoelio'r golwg ar sgriniau'r mygi? A oes llygaid yn y byd hwn, clustiau yn y byd hwn, a aned, a'u heneidiau'n agored i dderbyn pethau ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd, ffiaidd, a throi ymaith, a pheidio â throi ymaith. Yr hyn rwy'n ei hoffi am yr Iesu yw ei draed dyfrlliw a rhai gymdeithion tri eirgylch ar y ddeg a'r eiconau anghofiedig y mynydd athos bach Bwlgaraidd. Dywedaf i ddim am y ffug ysbren, y ffug ysbren mae'r Iesu'n ei oleuo, na chwaith am y cerrig yn rheadru Mae'r rheini'n debycach i'r Grand Canyon nag i Galilea. Mae traed dyfr lliw cain yr Iesu yn gwneud i mi feddwl am arlunwaith creigiau Tassili. Does yr un droed mor gain ei lluniad ar fynyddoedd Hogar. Amlinellau hirfain ydynt, yn nghrog, yn union fel Crist, yn nghrog, yn rhewedig, ac eto'n egnïol. Fflachiad mellten ydyw. Cyfeiriadaeth heb resymeg iddo. Mae'n ymddangos. Canfyddwn yr hyn a ganfyddwn, yn enwedig wrth arsylwi rhywbeth arall. Yr hyn rwy'n ei hoffi am yr astroffisegydd yw ei ragar goelion. Pan ddywed 'efallai', pan ddywed bod ystadegaeth wedi newid ffiseg, eu rhewi, eu gwagio, eu dadgnawdoli. Pan ddywed nad sylwedd yw sylwedd, mai heresi yw amser a gofod. Ein bod ni, bodau dynol, yn cymryd ein hunain ormod o ddifri, wrth gredu ein bod yn fregus, wrth ddyfeisio ein hunain yn rymus, ein bod yn dyfeisio cyfeirnodau,

Wedyn, ie, dwi, dwi, dwi'n meddwl mae'r ma, ma feirniadau, lle dweud y gwir, wedi cyffwrdd dipyn ar uh, y broses a sydd nes i fynd ati. Um, mi oedd na gymysgedd o trawiadau lla, fel y ffiaidd na, na ddod yn eitha naturiol i fi, fel rhywun sydd yn siarad Ffrangeg a darllen yn Ffrangeg. Iawn, mae'r gair yn ffeindio lle. A geiriau eraill, fel yr unnos uh, yn y teitl, nath peri peth gwaith meddwl i mi. A, a dweud gwir, diolch yn fawr uh, i nghymar uh, Efa, sydd yn, sydd yn Frances, um, am ryw gyffyrddiadau bach fel lle, lle oedd hi'n gymorth i ni i um, ddeall y gerdd a mynd dan, um, dan wyneb rhai o'r ystyron. Um, Ac hynny yw, y math o sgyrsiau lle mae rhywun yn gofyn, hynny yw, be, be mae'r be ma gair yma yn, yn, yn ydy ti feddwl amdano fo? Hynny yw, achos um, y, y, y profiad um, o, o ddarllen y gerdd, uh, dyna, dyna o'n eisiau uh, gyfieithu. Um, un peth, fel, fel Elin yn sôn, um, dwi, dwi wedi bod yn gweithio ar fy Ffrangeg mewn ffordd dipyn bach yn amgen, um, a be ys i'n gwneud gwersi drama um, yn, yn Lyon, ble o'n i'n byw cwbl o flynyddoedd yn ôl. Um, a nes i sylwi wrth wneud hynny bod, um, bod dwy'n testyn ar gof yn ffordd um, Yn wir, o'n i ddim siŵr mod i wir yn deall y testun. Ac ro'n i'n ffeindio yn y sesiynau yna, na um, pam o'n i'n anghofio rhyw gair yn y sgript oedd gen i ddysgu. Wel, wel oedd oherwydd o'n i ddim wedi deall rhyw cynildeb gramadegol neu rhyw, rhyw gyfeiriadaeth neu rhywbeth. A felly bod y broses o, go, o, o gofio um, a gella o profi'r cof yna, ond dwi'n trio adrodd. Felly, felly dyna be nes i efo'r tri chers, nes i dreulio eitha dipyn amser uh, efo'r efo tair, um, a dwi'n dwi cofio o hyd yn y lai y gwreiddiol, mae rhaid mi ddarllen yng nghyfieithiad i oherwydd um, y, cyfieithiad, y, y gwreiddiol nes i dreulio amser efo hi. Ond um, fel yna es i ati, a wedyn, a wedyn mireinio wedyn, um, be, be oedd yn dod yn ôl wedyn, o gofio'r gerdd yn Ffrangeg a trio cyfleu hynny yn Gymraeg, a wedyn mireinio a mynd yn ôl am blaen. Um, yeah. Um, dda, dda gweld Marta yma hefyd, ac um, nes, i, nes i checio fo Marta bod o'n iawn i sôn, mi nath ni drio ar yr her gyfieithu, uh, dwy flynedd yn ôl rwan, um, a mi, mi ddod ni'n agos yma na, Um, ac o hwnna'n ddiddorol hefyd oherwydd um, nath ni ddilyn proses gweithio fesul 2, uh, proses eitha, eitha gwahanol. Um, mae Marta, wrth gwrs, yn, yn gyfieithydd profiadol yn y cyfeiriad arall um, o'r Gymraeg uh, i'r bwyleg. Um, felly oedd o'n difyr, difyr iawn a mae'n rhoi rhyw her anffurfiol i fi bob hyn a hyn pan da ni'n cyfeithio o'r, or pwyleg i'r Gymraeg. Uh, felly, diolch i Marta am yr, am yr heriau yna. Ond, ond jyst i ddweud yng nghyd-destun hynny, um, mae, mae nid un ffordd sydd o, o fynd ati. Uh, be, be sydd wedi bod yn difyr iawn o weld y cystadlaethau dros y blynyddoedd diwetha, ydy bod yna gymysgedd o allan pobl fel fi sydd wedi, wedi rhyw fath o feistrioli'r iaith 'dan ni'n gyfieithu ohono fo, a gwahanol fatha o o gydweithio, cyfieithu pont yy a ballu. A ma' 'na bod 'na wahanol ffyrdd o o fynd at y berchnogaeth yna. Yym ie yym dw- dw- dwi'm yn gwbod, dy- dy- dyna dyna'r cwbwl sgen i ddeud am am y tro dwi'n meddwl. Ond yy diolch eto i i bawb, dwi'n edrych ymlaen yy cael gweld y cael cael gweld y ffon yn y pen rhan fwya.
Gwych, diolch yn fawr i ti Robin a diolch hefyd am gyfeirio at at Marta sydd yy yma heno Marta fel ti'n deud yn yn gyfieithydd profiadol iawn o'r pwy o'r Gymraeg i'r Pwyleg a'i chyfieithiad hi o Llyfr Glas Nebo wedi ymddangos llynedd y cyfieithiad cynta o'r llyfr hwnnw i ymddangos ac erbyn hyn nifer o rei eraill naill ai ar y ffordd neu ar fin, fin, fin ymddangos. Felly, um, da ni'n falch iawn o gael Marta yma hefyd. A Marta hefyd wedi cyfieithu un o Sola Leiad a pum cynnig i Gymro a rheina wedi cael eu cyhoeddi mewn pwyleg hefyd i cyfieithu'n uniongyrchol o'r Gymraeg. Um, Dan ni'n falch iawn hefyd bod ti wedi cyfeirio at y dulliau gwahanol dan ni wedi i hannog i fynd ati i gyfieithu. Nid arholiad ydy cyfieithu yn y tyb ni, nid ista mewn stafell ar dy ben dy hun, uh, y cyfieithydd unig yna ydy o, ond mae hefyd, da ni yn annog pobl i weithio hefo pobl eraill ar eu cyfieithiadau, i gyd gyfieithu, ac hefyd wrth gwrs i ddefnyddio unrhyw adnoddau maen nhw'n gallu dod o hyd iddyn nhw i hwyluso hynny, fel felly proses greadigol yn eich fanrwydd yn fanna. Um, wrth i mi ddod ar rhan yma o'r noson i ben, fy rôl i rwan ydy gofyn ar yng nghydweithwraig i, uh, Alexandra Buchler, i gyflwyno Samira Negrwsh, ac wrth gwrs mae hynny'n briodol iawn gan mae Alexandra oedd y person a ddoth â â â Samira i gyswllt y gyfnewidfa a llenyddiaeth ar draws ffiniau a'r prosiectau hynny. Felly, Alexandra, draw atat ti. Diolch Elin. Um,

Thank you. Diolch.
Diolch yn fawr iawn i, i ti, Samira. Diolch yn fawr iawn i ti am, am gynnig a bod mor barod i gynnig dy waith i ni i'w, i'w osod fel her gyfieithu. A hefyd, fel wyt ti'n gweld, dyn ni wedi cael Da ni wedi cael budd mawr o glywed y feirniadau, so glywed y gerdd fuddugol a clywed sylwadau hefyd e, pawb o'r cyfranwyr heno at yr hyn da ni wedi greu hefo'n gilydd yn Her Gyfieithu 2021. Ac fel o'n i'n deud, mae yna gyfle i ddarllen y feirniadaeth eto ac i, i ddarllen y cerddi e, a'r cyfieithiadau eto ar safle o'r pedwar gwynt. Wel, diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi cymryd rhan yn y rhan gynta yma heno o'n noson ni, ond mi ydan ni hefyd ar drothwy, ar noswyl, diwrnod rhyngwladol cyfieithu, ac hefyd, da ni ar flwyddyn arbennig yn hanes pen rhyngwladol ac felly 'dan ni isio troi rywfaint o'n sylw ni heno at ddathlu a nodi y ganrif honno at ganmlwyddiant pen yn rhyngwladol uh, drwy'r byd felly. A chydnabod hefyd mae pen Lloegr neu English pen oedd y ganolfan gyntaf un i'w sefydlu. Ond mae'n braf hefyd gallu nodi bod Pen Catalunya neu Pen Català yn un o'r canolfannau cyntaf hefyd i ddilyn e, um, i'w chreu yn ôl yn ugeiniau'r ganrif ddwetha. Felly, nid dim ond iaith fawr bwerus sydd wedi llwyddo i fod yn wraidd i pen, ond hefyd iaith sydd yn ymdebygu i'n sefyllfa ni ac yn ymdebygu i nifer o sefyllfaoedd ieithyddol ar draws y byd, sef Catalaneg, honno hefyd yn chwarae rhan sylfaenol yng ngwead ac yn nechreuad pen. Felly gai droi rwan at Lywydd Wales Pen Cymru, Menna Elfyn, i ddeud gair am pen ac i agor y rhan o'r noson sydd yn cyfeirio at y canmlwyddiant. Menna.
Diolch yn fawr Elin a helo bawb. Uh, diolch am noson, noson gyfoethog. Yn ni'n tueddu byd o defnyddio'r gair yna yn ddigon aml i sôn am bethau mwy ysbrydol efallai uh, yn yn byd materol ni. Ond uh, diolch am noson gyfoethog ac am y gallu yna i wrando ac i glywed ieithoedd. Oedd Gwyn Thomas a cyfrol o'r enw o'r a'r teitl oedd um, enw'r gair, wel enw'r enwi'r geiriau falle i ni wneud yn, yn gyson fel sgwennwyr a, ac yn ceisio dyfnhau profiadau a dychymyg drwy hynny. Uh, fel dwedodd Elin, ni, ni ddim yn dathlu, mae'r gair dathlu yn anffodus, ond ni'n nodi bod can mlwyddiant uh, pen rhyngwladol ac uh, dwi'n teimlo'n fraintiedig, yn fraintiedig mod i yn llywydd ar nid yn unig mudiad, ond symudiad, achos mae e'n symudiad cyson parhaus. Mae'r ymwybyddiaeth o'r angen i fod yn wyliadwrus ynglyn â hawliau awduron i fynegu profiadau yn ddirwystr a heb i distewi neu cosbi yn un pwysig dros ben. Ac felly mae'r gyngres newydd fod, a fies i yn y gyngres yr ail flwyddyn, wy'n credu, a Sally Baker yn gynta i Quebec. A dyna gyffro o teimlo o'n i rhwng oedd yw Uganda, wedyn Vietnam a wedyn oedd Wales o Cymru. Ac a i deimlo bod ni'n rhan o rhywbeth mwy na dim ond ni, bod ni yn rhannu egwyddorion sy'n gyffredin i ni gyd a fel sgwenwyr ac fel darllenwyr. Mae yna ddywediad tyrant, um, fear writers, um, but they fear readers more. Ac mae hwnna'n atgoffa ni o bwysigrwydd pen, nid yn unig fel corff i sgwenwyr, ond fel corff sydd yn ategu i pwysigrwydd gyda y llu o bobl sydd yn cefnogi ac yn ddarllenwyr ac yn garwyr neu'n flogwyr uh, ac ati. Ac felly, um, wrth edrych ymlaen uh, at y flwyddyn sydd ddod, mae yna gynlluniau mynd i fod uh, lle bydd pen Cymru gobeithio yn ymwneud y fwyfwy ac yn cyhoeddi y gair yn, yn fwy felly. Ac yr, yr hyn sy'n hyfryd ar ôl chwe blynedd falle o fodolaeth, um, bod na bobl yn dod nawr yn moyn ymuno ac mae wedi bod yn, yn, yn rhywbeth bach i gychwyn ac uh, mae'r mae gair wedi lledu a mae noson fel hyn o her y gyfieithu yn un o'r pethau yna sydd yn tynnu sylw ac yn, ac yn cyhoeddi mewn ffordd pwysigrwydd, uh, pwysigrwydd her gyfieithu i ni gyd yn ein wneud o ddydd i ddydd. Ac mae'n her, mae cyfieithu um, egwyddorion yn, yn fater uh, pwysig a cyson a chyson. Felly, Dwi'n mynd i ddweud llawer rhagor, dwi'n gwybod bod yna fideos i, i ddilyn sy'n amlinellu popeth mae ma pen wedi gyflawni neu yn ei gyflawni, ond fel dwedais i, rhywbeth parhaus yw e, rhywbeth i ni yn teimlo yn ddwys, ond yn llawen hefyd i fod yn rhan o symudiad a gofidiad um, sydd yn ymgyrchu dros lenorion. Dyna ni, diolch. Diolch yn fawr iawn, Menna. Ia, yr egwyddorion pwysig yna o ryddid mynegiant, amddiffyn awduron, dathlu llenyddiaeth hefyd, ac wrth gwrs, sicrhau rhyddid mynegiant i awduron yn bob rhan o'r byd ac yn bob math o sgrifennu hefyd. Gawn ni rwan droi at un o'r fideos cyntaf sydd gennym ni ar gyfer heno, fideo gan Sally Baker, Yy ma' Sali dwi'n gwybod hefo ni yn fan hyn ond mae wedi recordio i fideo hi o flaen llaw. Gawn ni hwnna rŵan te.
siarad am bwysigrwydd ac effaith pen fel sefydliad rhyngwladol sydd am gan mlynedd wedi dod ac ysgrifenwyr ar draws y byd at ei gilydd i ddathlu llenyddiaeth ac i amddiffyn rhyddid mynegiant ysgrifenwyr mewn caeau neu dan fygythiad ac amddiffyn hawliau ieithyddol. Yn 2014, roedd canolfannau pen yn Lloegr, yr Alban ac Iwerddon, ond nid yn Nghymru. Roedd ysgrifenwyr oedd eisiau cefnogi pen yn ymuno â English Pen. Roedd Pen Cymru wedi cael ei sefydlu yn y pumdegau, ac eto yn y nawdegau, efo Ned Thomas tu cefn y fentir, ond ni wnaethom ffynnu. Roedd amryw o'r sefydliadau a chymdeithasau ar gyfer ysgrifenwyr yng Nghymru ar y pryd, ac ychydig o ysgrifenwyr yn gweithio ar lwyfan rhyngwladol.

Diolch yn fawr iawn i Sally Baker am, am y fideo yna. Ac mi drawn ni nawr at fideo gan Ned Thomas ac uh, fel cyfeiriodd Sally ato, uh, fi Ned yn rhan o ymgais i sefydlu pen uh, rai degawdau yn ôl yn yr, uh, yn yr 80 a 90 erbyn hyn. Ac mae eleni hefyd yn 5 mlynedd ar hugain ers creu datganiad byd-eang hawliau ieithyddol, a ned yn rhan o'r gwaith hwnnw a gafodd i arwain gan Pen Catalunya. Felly, Dyma ni'r fideo gan Ned i ddweud yr hanes. Cyn hanes hir i'r syniad. Mae cyn hanes hir i'r syniad o gael datganiad am hawliau iaith a'r batrwm datganiad hawliau dynol Cenhedloedd Unedig. Ond rwy'n cychwyn yn 1994 pan sefydlwyd y tîm byddai'n paratoi'r testun ac yn ei adolygu os dwi'n cofio'n iawn, deuddeg o weithiau, cyn iddo gael ei dderbyn mewn cymhadledd enfawr a gynhaliwyd yn Barcelona ym mis Mehefin 1996, sef um, quarter canrif yn ôl. Dau brif symbylydd o'r datganiad ac i'r gymhadledd, Pwyllgor Cyfieithu a Hawliau Ieithyddol Pen Rhyngwladol a sefydliad Siemen yn Barcelona sydd â chenhadaeth rhyngwladol dros lleafrifoedd. I ddweud y gwir, y Catalaniad oedd y prif ysgogwyr o fewn pen hefyd, mae dylanwad yn y corff hwnnw yn mynd yn ôl i 1922, sef o'r cychwyn bron, cychwyn pen yn yw. Rwy'n falch o'r cyfle i dalu teimged i'r mudiadau Catalan yn y cyfnod, nid yn unig am eu cefnogaeth ymarferol ond hefyd ei harweiniad deallusol a strategol i ni y lleiafrifoedd llai. Roedd rhyw 40 o arbenigwyr yn wedi cyflwyno deunydd i ni, ond grŵp llawer llai oedd wrthi hi um, am ddyddiau pen bwy gilydd yn uh, gwnio'r cwbl at ei gilydd a'i olygu. Iaith y trafodaethau oedd yr hyn nes i alw'n interromanica, rhyw gyfysgedd o Ffrangeg, Sbeineg, Eidaleg a Chatalaneg. Efallai bod chi'n gofyn pam oeddwn ni yna. fel y clywsoch eisoes gan Sally Baker, roedd rhagflaenydd i'r pen Cymru presennol ac yng nghyfnod draftio'r datganiad fi oedd yn lywydd am pen Cymru. Felly, mi all pen Cymru hawlio rhyw ran yn y datganiad, er i ddeud y gwir bod gen i sawl het ar y pryd am rôl pennaf ar y pwyllgor draftio, oedd fel arbenigwr ar y wasg a'r cyfryngau mewn ieithoedd llai. Dyna oedd arbenigedd a Canolfan Mercator yn Aberystwyth. Um, ac o fewn rhwydwaith Mercator, um, oedd yn cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, Siemen Barcelona oedd un o'n partneriaid. A hyd yn oed cyn dyddiau Mercator, roeddwn wedi cydweithio i gyfarwyddwr Aureli Arzemi yn nyddiau cynnar Biwro yr Ieithoedd Llai. Buom gyda'n gilydd yn cyflwyno tystiolaeth ac yn lobïo Cyngor Ewrop dechrau'r 90au adeg llunio Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd lleafrifol a rhanbarthol. Roedd y siarter honno yn gorfod ystyried beth oedd hi'n realistig i ofyn i'r gwladwriaethau ganiatau i'r lleafrifoedd. Roedd e ni yn y datganiad byd eang uh, am fod yn fwy uchelgeisiol a chychwyn o anghenion y lleafrifoedd. Roedd yn hefyd am fanteisio ar y momentwm dros drafod problemau lleiafrifoedd, yn dilyn y rhyfeloedd gwaedlyd ar gyrion yr Undeb Ewropeaidd pan chwalodd Iwgoslafia 1991-92. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gyd-destun pwysig i'r maes siarter a'r llall. Oherwydd y cefndir hwn, y cefndir Ewropeaidd, yr oedd yn pwyllgor yn tueddu blaenoriaethu'r meisydd oedd yn bwysig yn hyd-destun Ewrop, sef addysg a chyfryngau yn yr iaith frodorol a hefyd deddfa'r iaith. Ond roedd rhwydwaith byd-eang pen wedi helpu ni wrth bwyso hynny rhyw raddau o leiaf. Mae'n cofio ni'n gorfod gwneud ychydig o ail feddwl pan glywon ni gan gynrychiolydd o bobl brynu a Vietnam. Dim byd yn erbyn eich cynigion, ond gawn ni gyntaf rhywun i ddyfaisio wyddor ar gyfer ein iaith ni. a wedyn llefarydd ar ran un o bobloedd o'r Amazon am sicrhaodd, sdim eisiau chi boeni am addysg, ni'n trefnu hynny o fewn y teulu. Os ydych chi wir eisiau hyrwyddo ni ieithoedd, darparwch system ffwrnidol, fel bod yr helwyr sy'n crwydro na fforestyn yn gallu siarad â'i teuluoedd. Wel, hwnna, pethau fel yna yn rhoi newid eich perspektif chi, Blaid. Wedi cynhadledd Mehefin 1996, oedd yn ddigar ar ôl i'w wneud yn hyrwyddo'r datganiad, cyn casglu cefnogwyr enwog, oedd yn cynnwys Nelson Mandela a'r Dalai Lama, Ngugi Wathiongo a Seamus Heaney, a llawer o rei eraill. adeiladwyd ymhellach ar y gwaith dros y blynyddoedd ac mae'r gwaith yn parhau. Yn achos lleiafrifoedd, dyw hi byth ar ben fel y gwyr elin haf yn well na neb. Ond gyda'r nos yn ystod cynhadledd 1996, oedd roedd cyfle am funud i ymlacio Ac rwy'n cofio teimlo rhywbeth tebyg i euphoria optimistaidd yng nghanol amrywiaeth unfrydol y dyrfa oedd wedi ymgasglu o bedwar ban byd. Un noson, cafwyd cyngerdd dan yr enw Catalaneg, Un pont de mar blava, pont o'r fôr glas, Cynhyrchiad o ganeuon cyfansoddwyd gan y canwr Catalan Lluís Llach. Pob un yn nill cerddorol un o'r pobloedd sy'n byw o gwmpas môr y canoldir. A'r môr yn bont rhyngddynt yn hytrach na rhwystr fel sy'n digwydd mor drasig heddiw. A noson arall yn gynhadledd traw dwi'n cofio trefnwyd dawns hwyr dan y sêr ac yr oedd y sef y noson o'r twristoedd honno yn ymddangos yn fwy disglair nac arfer i mi.
Diolch yn fawr iawn i Ned am yr, yr hanes yna. Mae'n bwysig bod ni'n recordio ac yn cofnodi sut yda ni wedi datblygu i greu yr, uh, y canolfannau pen neu'r ganolfan pen sy ganddyn ni heddiw yng Nghymru. Ac um, mae ymgyrchu dros hawliau awduron yn, yn greiddiol iawn wrth gwrs i weledigaeth ac i weithgaredd a pen. Nes ymlaen heno, am saith o'r gloch, mi fydd Ifor Ap Glyn yn cymryd rhan mewn digwyddiad ar y cyd rhwng Wales Pen Cymru, Pen Neherin a Scottish Pen i dynnu sylw at Fara Fara Rao, awdur a bardd sydd yn diodde' oherwydd i erlid yn India, ac mi newn ni roid yr ddolen i ymuno â'r digwyddiad hwnnw yn y chat yn fuan rŵan. Ond fedrwn ni ddim bodoli fel canolfan pen ac fel rhan o fudiad uh, rhyngwladol byd-eang, oni bai bod gennym ni sail aelodaeth gref yma yng Nghymru, ac mae nifer o gefnogwyr ac aelodau pen wedi recordio uh, cyfraniadau byrion rwan, yr ydyn ni am i chwarae i chi i annog i bobl ymelodi, beth bynnag ydych cyfrwng chi wrth ysgrifennu, ydych chi'n newyddiadurwr, ydych chi'n flogiwr, ydych chi'n awdur, ydych chi'n gyfieithydd, ydych chi'n llenor, ydych chi'n fardd ac yn y blaen, a cyfle i bawb chwarae rhan i ddod yn aelod o fudiad sydd yn cynnal y gwerthoedd hynny sydd mor bwysig i'w cynnal heddiw yn yn byd ni. Felly gawn ni rywfaint o'r fideos ymaelodi yna, os gwelwch chi'n dda. Manon.
Menna Elfyn, Llywydd Wales Pen Cymru, ac mae'r mudiad sydd yn fudiad byd-eang yn gweithio ac yn sefyll dros awduron dros y byd i gyd sydd yn cael eu carcharu neu herlyd am yr hyn maen nhw'n sgrifennu ac uh, wy'n teimlo fel awdur mae'n lle ni yw gwneud yn siŵr bod eu lleisiau nhw ddim yn cael eu distewi.

You know, it's been, uh, it's been wonderful, and I am forever grateful to be part of these wonderful creatives, and long may the network continue to grow. Eric Dewey.
Helo, Elinid ydw i, a dwi'n aelod balch o Wales Pen Cymru, a dwi'n aelod achos dwi'n mwyn bod rhan o sefydliad rhyngwladol sydd yn ymgyrchu i amddiffyn awduron a newyddiadwyr ledled y byd. I joined Wales Pen Cymru because I am an internationalist and I fully support its mission to sustain, help and promote freedom of speech around the world.
Helo, Sian Orddi dwi. Dwi'n aelod o Pen Cymru oherwydd Mod i'n lwcus mod i'n byw yn rhywle lle y galla i sgwennu be bynnag liciai, heb neu mor ddim ymyrraeth gan y wladwriaeth. Ond fy mod i'n teimlo bod angen i ni gyd sylweddoli rhywbeth mor fregus ydi'r rhyddid hwnnw, a mor hawdd y bydda i ninnau gollio.
I support Wales Pen, Pen Cymru, because everyone should enjoy the freedom to write and express themselves that we're so fortunate to have in our country.
Menna Elfyn, uh, Llywydd uh, Wales Pen Cymru, ac mae'r mudiad sydd yn fudiad byd eang yn gweithio ac yn sefyll dros awduron dros y byd i gyd sydd yn cael eu carcharu neu herlyd am yr hyn maen nhw'n sgrifennu ac uh, wy'n teimlo fel awdur mae'n lle ni yw gwneud yn siŵr bod eu lleisiau nhw ddim yn cael eu distewi.

Diolch yn fawr iawn i'r aelodau i gyd am y fideos yna a lledaenwch, lledaenwch y gair. Mae'r ma noson ni heno wedi dod i'w therfyn. Gai diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan. Diolch yn arbennig i Samira am ymuno â ni a diolch hefyd i Sian am ei beirniadaeth ac wrth gwrs i Robin am ei gyfieithiad buddugol a'i gyfieithiad hynod iawn a byddwn ni'n edrych ymlaen i ddarllen yn fwy manwl yn o'r pedwar gwynt. Diolch i'n holl bartneriaeth ni, i'n bartneriaid ni am, am ddod ar noson at ei gilydd, a dwi newydd osod yn y chat, mae yna rhyw ugain munud o doriad rwan cyn mae cyfle i ni ymuno a digwyddiad ar y cyd a Pen y Heren a Scottish Pen digwyddiad i gefnogi Fara Fara Raw a mi fydd Ifor ap Glyn yn cynrychioni, cynrychioli Wyddpen Cymru yn y digwyddiad hwnnw ac yn darllen rhai o gerddi uh, Fara Fara Raw mewn cyfieithiad Cymraeg gan Ifor a dwi'n deall bydd aelodau o deulu Fara Fara Raw yno hefyd. Felly uh, dipyn bach o doriad rwan cyn mynd ymlaen at y digwyddiad nesaf hefo ni yn Wales Pen Cymru. Diolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan. Diolch yn arbennig i Manon am gefnogi yr holl waith dechne technegol a trefnu tu ôl i'r llenni. Diolch yn arbennig i ti ac hefyd i Angharad am gynorthwyo tro yma hefyd. Ac mae'n wir yn hyfryd gweld cynifer o wynebau cyfarwydd a wynebau llai cyfarwydd wedi dod at yn gilydd heno ac ma'r digwyddiad yma i'w i'w wrando arno fo ag i weld eto ar Facebook ac mi fyddwn ni yn gosod rhannau o'r digwyddiad ar-lein ar YouTube ac yn y blaen hefyd er cyfleustra i bawb. Felly, cloi'r noson rwan a diolch yn fawr iawn i bawb am eu cwmni ac am eu cefnogaeth.